Ella eich bod wedi sylwi ein bod ni ar y lle yn edrych ymlaen at Ŵyl Sŵn y penwythnos yma. Dyma'r seithfed blwyddyn iddi gael ei chynnal ac mae wedi datblygu cryn dipyn dros y blynyddoedd. I ddeud mwy, dyma Elin Rees, un o'r tîm sy'n trefnu'r ŵyl. Mae fwy o cynnwys Cymraeg nag erioed o'r blaen eleni. Yym hefyd mae lleoliadau newydd gyda ni eleni, yn cynnwys yym Fuel, Gwesty'r Angerdd, Jacobs Market hefyd, felly ar y nos Sadwrn ma' Recordiau Pesgi yn cynnal noson fynna gyda Gwenno a Pencadlys yn perfformio. A hefyd eleni 'dyn ni'n defnyddio'r Fashion Quarter fan 'yn yym a dyma'r Wristbands Exchange lle ma' pobl yn medru dod â'u tocynne a ca'l 'u wristbands sŵn nhw. O'dd Huw a John isie creu gŵyl lle ma' pobl yn gallu dod ac yn ogystal â gweld bandiau ma' nhw 'di clywed amdanyn nhw'n barod Jyst yn ffindo mas am bandiau newydd. Gethon ni ysbrydoli gan gŵyl South by Southwest sydd yn Texas yn America. Be sy'n arbennig yw'r ffaith bod 'na nifer o leoliadau gwahanol fel sydd yn sŵn ac yy ma' pobol yn gallu mynd i weld bandiau ma' nw 'di clywed amdanyn nw'n barod a hefyd darganfod cerddoriaeth newydd. Ma' Huw a John yn dewis y bandie a ma' nw'n dewis bandie sy- ma' pobol yn anfon CDs atyn nw a hefyd bandiau ma' nw 'di clywed amdanyn nw felly nw sy'n bwcio'r bandie. Yn ogystal â gweld bandiau Cymraeg fel yr Odds a Cowbois Ros Botwnnog, dwi'n edrych mlaen at, mae Mister Scruff 'da ni ar y noson agoriadol, mae hynna'n mynd i fod yn wych. Mae gynnon ni Temples hefyd ar y nos Sul, mae 'na artist newydd o'r enw Chloe Owl sy'n wych, dwi 'di bod yn gwrando arni lot ar y radio, pethe fel Sŵn Bingo, Soylent Disco. Jyst popeth rili. Ac wrth gwrs bydd Huw Stephens yn dod lawr eto i Gytŷ. Fel arfer mae Huw yn dod lawr ar y nos Fercher ar gyfer gig yym y Wobr Gerddoriaeth Gymreig ac wrth gwrs wedyn mae'r seremoni ar y dydd Iau. Felly Future of the Left nath ennill y wobr llynedd felly ni gyd yn edrych mlan i weld pwy sy'n myn' i ennill eleni. Un peth sy'n lot o hwyl yw Soon Spotting sef rywbeth ar Twitter ni'n trio ca'l pobol i cymryd llunie a twîtio os maen nhw'n gweld y pethau yma, felly rhestr o bethau yw nhw, maen nhw'n defnyddio'r hashtag soonspotting. Y fath o bethau bydd angen ffindo yn soonspotting yw falle rhywun sy'n gwisgo jwmpwr gyda llun o Tŷ Llion arno fe neu rhywun â barf arbennig, jyst pethau sy'n sbort rili. Y peth yw, mae pobl wedyn yn gallu darganfod lot mwy am sŵn a safleoedd gwahanol, yn ogystal â Sbort, cael sbort. Rhywbeth sy'n exciting iawn eleni yw ma' gynnon ni Sŵn Radio, sef gorsaf radio sŵn. Yy mae'n mynd i fod yn wych, mae gynnon ni sioeau arbennig. Mae'r orsaf yn mynd i redeg o'r dydd Llun tan dydd Sul, yym a chi'n gallu gwrando ar y wefan wrth gwrs neu ar 87.7 FM. Bydd hwnna'n cymryd lle yn Urban Outfitters yn y dre.